Tameidiau o ymchwil TAR gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching.
Helo, Siona Dafydd dwi a dwi'n uwch ddarlithydd ar y cwrs TAR cynradd yma ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Um, ac un o fy myfyrwyr cynradd sydd gyda fi heddi yn mynd i sôn chydig bach am ei aseiniad. Um, mae Daniel Roberts nef, newydd orffen y cwrs a newydd gwblhau yr ail aseiniad. Felly, Daniel, allu di ddweud wrth ni ddechrau beth oedd dy bwnc di? Wel, edrychus ar sut um, mae ddysgu a dysgu da yn creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu. Felly, um, Fi'n cofio'r cyflwyniad o'r brifysgol, oedd yn, oedd yn, ni'n gallu dewis bod yn ni moyn, felly oedd e eang, a ni'n meddwl, i ddechrau gen i ddim syniad beth o'n i'n eisiau gwneud, o'n i'n eisiau sicrhau gen i ddiddordeb yn y pwnc. Ac yna ar ôl um, un o fy har, un o fy nhargedau o fy mentor oedd sut i creu um, sbardun ar gyfer y ddosbarth gan creu cyd-destun dilys a o'n i'n weld hwnna ddim yn rili siŵr beth oedd i'n feddwl felly edrychais mewn i sut mae creu cyd-destun dilys a beth yw ystyr e chwe nôl hwnna o'n i'n weld yr effaith oedd yn cael ar dosbarth a sut os gwneud y waith yn, uh, yn perthnasol i'r plant a nhw'n deall pam nhw'n wneud e felly cysylltu gyda'r byd go iawn o'n i'n weld yr effaith oedd hwnna jyst o'r wers cyntaf yn cadarnhaol iawn, felly edrych, penderfynais i ffocysio ar hynna, a ie, dwi weld yn buddiol iawn wrth wneud e. A hefyd, wrth gwrs, yn cyd-fynd gyda'r safonau uh, dysgu mm. neu proffesiynol, ag, safonau proffesiynol dysgu ag arweinyddiaeth mm. yn dydyn nhw, felly mae hwnna'n yn allweddol hefyd. Iawn, felly rho syniad i ni, ti'n modd, be nes ti ddarganfod yn y lenyddiaeth um, am y maes pwysig yma? Yeah. Wel, dwi'n credu oedd na... i, i fod yn onest, ar y ddechrau, oedd, pop, oedd popeth ar-lein yn dweud, yn eitha, ddim yn negyddol, ond yn dweud pethau fel mae ysgolion ddim yn neud, ddim yn tebyg i bywyd go iawn. Felly mae'n meddwl hwnnw'n diddorol, fel pam, beth mae ysgolion edrych arno. Felly oedd, um, oedd dyfyniad eitha neis, ond eisiau dweud oedd, Um, the argument underlying the promotion of authenticity is that too many school tasks are, unauth are unauthentic, unrealistic, and by implication, not useful for engaging in real-world literacy activities. Felly, ie, yeah, a ni'n meddwl hynna'n eitha... Ie, yeah, eitha daniol. Ie, felly yeah. credu.
Yeah. Ond eisiau edrych fewn i, uh, felly, y syniad oedd yn edrych ar ysgolion sydd yn wneud, edrych ar um, creu cyd-destynau dilys. Ac y prif, y tri maes allweddol darganfyddais i ddechrau oedd edrych ar sy'n mae dysgwyr yn arwain dysgu, herwydd er mwyn wneud yn cyd-destun dilys iddyn nhw, rhaid chi wybod eich dysgwyr, wybod beth maen nhw'n beth mae gennym nhw diddordeb mewn i. Felly hynna'r prif maes i ddechrau oedd i ddarganfod pan oeddwn i mewn ysgolion beth heddyddwn mewn ysgol mewn falle fel pont y pridd O'n i ddim yn gwneud popeth am Caerdydd, roedd mi wneud ymchwil mewn i beth mae'r ysgol yn wneud, ac wedyn o hynna, mae jyst um, hyn yn perthnasol iddyn nhw. Felly pob, ar dechrau pob wers yn meddwl, sut ydyn nhw'n mynd i ddefnyddio'r sgilio'r wers yma yn y byd go iawn? Rwy'n jyst yn meddwl, dys ddim, os mae disgyblion ddim yn gweld y pwynt yn neud, ydyn nhw ddim yn mynd i a eisiau gwneud ei fod yn onest. Felly yna, o hynna oedd y maes y prydoedd cymhelliant o dan enfawr ohono fe oedd sut chi'n dal diddordeb, ond os maen nhw'n gweld pwrpas y wers, o'n gweld o'n i'n neud hyn oherwydd gallu defnyddio sgiliau yma yn y byd mas i fas ysgol hefyd, oedd yn fwy o cymhelliant i ddisgyblion i wneud y gwaith. Felly, um, Yeah, wedyn oedd diffyniad eto fan hyn. That students who feel their voices are heard and their out of school experiences are valued and integrated with their formal schooling have greater potential to see school as relevant and are better positioned to see learning as powerful tools in their lives. Fydd hynna, neu falle, i ddechrau hynna beth, fel y dyfyniad yna yn meddwl, reit, dwi'n mynd i wneud holl ymchwil ar hyn, a ceisio deall sut i wneud hynny'n y dosbarth, ac yna yn trydydd, um, yn edrych ar um, profiadau cyfoethog sydd yn dod mewn gyda fe. Felly, fi'n cofio pan o'n i'n ysgol gynradd, chi'n cofio fel y taith a wen pa wers yw'ch chi'n neud o gwmpas, fath o falle ymwelwyr sy'n dod mewn, a falle'r effaith mae hwnna'n cael ar plant. Um, dyna eitha diddorol. A wen o profiadau fy hun, nes i weld sut, oedd y, os o'n i'n cael ymwelydd mewn, wen neud gwaith ar hynna, neu neud gwaith ar Er enghraifft, o'n i'n neud, o'n i eisiau neud llythyr i'r cyngor i ddweud i gael um, y ceiriad a fi'r arbwys yr ysgol hefyd mae'n ei gyfrwng. Felly wneud llythyr rho plant sy'n gweld pwrpas wneud e a wedyn mae'n di anfon y llythyr ti ac cyngor. Ond yn gweld oedd y gwaith yn ie, gwych o hynna. A yna jyst yn y siampl bach felly hynna. Felly, mwy neu lai, oedd y llenyddiaeth yn cwmpasu o gwmpas y tri peth yna, mm, sef llais y dysgwr, cymhelliant, a wedyn profiadau unigryw ac yeah. cyfoethog. Ie, yeah. a, a sut mae... Sut i... A, oedd yn dweud un peth oedd yn trygydol, oedd yn dweud i paid yn gwneud o'n ffug, fel ffael jyst dweud ar y ddechrau, o, oh, gallu chi wneud hyn, mae'n mynd dall yn map, gallu wneud hyn yn campio mas yn lloig yn rhywbeth. Rhaid chi'n gwneud e rhywbeth nhw'n i deall fath o beth, felly, ie, yeah, jyst ond, oedd yn mathematig yn ei ffeindio eitha hawdd i wneud, fel pethau fel, os nhw'n gwneud um, gwaith ar gael trosi data, yn meddwl, i ddechrau, yn mynd i ddweud, os chi'n mynd i arwyliau, os chi'n mynd o'r kilometre i filltiroedd, o'r beth fel trosi, sesiwr, um, taldra, metre, a beth fel hynna. Felly, jyst wneud yn i ddechrau'r wers o hynna, mae plant fel, o, oh, mae'n y pwrpas i wneud hyn, a ni'n gallu gweld pam ni angen gallu trosi data. Ie. Yeah. Felly, pwy oedd yr awduron nath ddylanwadu ar, ar, arnat ti fwyaf? Hmm. Wel, i ddechrau o diwrnod um, dysgu mewn swydd, oedd na dan o lenyddiaeth gan Willems a Gonzalez de Haas, sy'n dweud hwnna'n gywir, yn 2012, a dda, na jyst i, jyst i ddechrau yn enwedig, jyst i esbonio beth mae'n golygu gan cyd-destun dilys, ac yn ei esbonio yr effaith Mae wedi cael period na rhyw fath o, o'n wedi gwneud flwyddyn o astudiaeth a o'n wedi weld y wahaniaeth rhwng ysgol, oedd flwyddyn oedd wedi mynd ar taith oedd yn gwneud thema cyfan ar y taith yna i gymharu â um, blwyddyn oedd heb wedi mynd ar taith. O'n i'n gweld yr effaith o hwnna, jyst oedd plant gyd yn um, brwdfrydydd i wneud y waith a jyst gan y diddordeb y popeth. Felly nhw oedd y prif yn y wrth dechreuais i. Wel, mae yna llwyth mas o, y fod yn onest, yn y llyfrgell, which is mynd authentic learning, mae yna llwyth o learning through that. Ie. Yeah.
Os na unrhyw anfanteision, neu ti'n modd, os na hmm. unrhyw heriau a sialensau penodol maen nhw'n drafod yn y lenyddiaeth, ac wyt ti wedi profi dy hunan i addysgu mewn defnyddio cyd-destun dilys? Dwi'n credu yn enwedig gyda'r un y maes allwedd um, yr un profiadau cyfoethog gyda Covid blwyddyn yma. Ni hefyd wedi gallu gwneud unrhyw teithiau a gweld ymwelwyr. Felly hynna, o'n i'n weld yn eitha anodd i wneud. O'n i'n ffordd, gall, o, o'n i'n gwneud um, galwad ar Teams gyda y doctor, oedd hynna yn gwneud cael un, un effaith. Ond ie, mae'n cymryd eitha dipyn o amser i um, paratoi yn rhaid y profiadau cyfoethog, hefyd mae'n cymryd eitha dipyn o amser. Oedd yn y llynedd mae'n dweud, neud yn siŵr bod chi ddim yn gwneud pethau sydd jyst yn haws, hawdd i chi wneud. Felly os sa'n siŵr chi'n byw ar bwys am geddfa, chi jyst yn mynd i hynna hynod mae'n hawdd i wneud, ond os mae ddim cysylltiad i thema, mae ddim yn, dwi e ddim yn gweithio. Felly hynna'r prif herod, jyst, ie, yeah, mae'n cymryd eitha dipyn o amser i baratoi. Dwi'n credu edrych mlaen i flwyddyn nesaf, yn barod meddwl nawr beth yn gallu gwneud. Ydych chi'n methu jyst gwneud oes os cyn fel wneud eisiau mynd fan hyn a o'n cysylltio mewn rhyw ffordd mae'n chi meddwl am eich thema wen cael y profiad yna o gwmpas y thema. Felly yna'r y prif her. Felly mae'n golygu cynllunio'n eitha pell mm. o hmm. flaen llaw, felly falle yeah. hwnna'n un o'r heriau yn dweud. Mm. Mod, er bod ti'n gwrando falle ar llais y plentyn, mm. yeah, hynna'r a, a, a, a hwnna'n holl bwysig er mwyn cymhelliant, ond ar hmm. yr un pryd, er mwyn yeah cynllunio'r profiadau cyfoethog mm. unigryw yna, mae rhaid gael pyn bach yeah. o weledigaeth o flaen llaw. Ie, yeah, herwydd, o dwi'n dechrau yn ysgol newydd flwyddyn nesaf, felly dwi'n methu cael llais dysgwyr yna ar hyd ddim hefyd nhw. Ond un beth sy'n bwysig uh, gyda'r dosbarth wedi weld, os chi'n cael jyst fatha rhywbeth yw'r thema, a wedyn mae gan y plant opsiynau fel, felly os mae gan y plant opsiynau, er enghraifft wnes i wneud oedd, o'n i'n edrych ar um, yr hen groegaidd a'r diwyau gwahanol, os o'n i'n dweud, o'n i'n rhaid i'n gwneud ymson fel o'n nhw oedd y diw, a dwi'n gwneud pypedau, fel oedd hynna oedd y thema. Ond os o'n i'n dweud, mae pawb yn Zeus, a mae'n rhaid i chi wneud ymson yn Zeus, pyn i fel, oh, dwi'n eisiau fod yn Zeus. Ond gan y opsiwn o tua 8 neu 9, o'n i'n ymchwil mewn yn y gyd, a wedyn O'n nhw'n dewis pa un o'n nhw'n hoffi um, y mwyaf. A wedyn o'n i'n weld, o hynna, o'n i'n gwneud y puppets, a wedyn gwneud ymson, a dy holl gwaith yn gwneud gyda ymson, jyst yn cysylltu gyda hynna, a dy gwaith yn gwych, herwydd o'n nhw yn neud e am person oedd ganddyn nhw diddordeb mewn, felly oedd fel Aphrodite, fel peth fel hynna. Felly ie, yeah. yeah, jyst so, uh, os mae digon o opsiynau i'r disgyblion, nhw'n gallu dewis hwnna fath o llais y plant o hwnna. Felly dwi angen, angen bod nhw dewis popeth. Chi'n gallu cael y thema, ond nhw jyst yn dewis o fewn y thema yeah. yna. Ie, yeah. achos yn y pen draw, ni yw'r bobl broffesiynol mm. sydd wedi bod yn gwybod yeah. beth sydd i ddigwydd yn y dosbarth yn dyfa, ond mae hmm. rhaid gwrando ar ei llais mm. nhw. Dim, mm. dim, dyw'r plant ddim yn mynd i arwain pob dim, wrth gwrs ydyn nhw, ond mae, ond mae cyfraniad nhw'n holl bwysig, mm. yn dyfa. Ie. Yeah. Yeah, O'n i'n neud, um, just, mae'n um, esiampl arall, o'n i'n neud um, gwaith ar fel arwyr, arwyr a neud bywgraffiadur. A o'ch yna, oedd y gwaith, herwydd o'n nhw'n dewis ar y nhw, felly oedd Alon yn neud fel Marcus Rashford o unrhyw beth yn y moyn. A just, oedd nhw just eisiau neud y gwaith cymaint fwy, herwydd nhw oedd di dewis y person, nhw oedd yn neud ymchwil, a jyst yn gweld yr effaith o pan maen nhw'n hefo diddordeb yn y pwnc, mae jyst o'r gwaith yn yeah, llawer well. Mae nhw'n mwynhau dysgu sy'n yeah. neis. Felly'r cymhelliant yna, o ti wedi mm, darllen yes, amdano fe yn y llenyddiaeth, yn, mm. yn dod drwodd yn glir. Mm. Felly, yn ogystal â darllen um, llenyddiaeth academedd, nes di ddarllen llenyddiaeth broffesiynol, ti'n meddwl pethau fel adroddiadau estyn, mm. be, ma, be maen nhw'n dweud am y syniad yma o gyd-destun dilys i ddysgu? Oedd, oedd eitha dipyn o adrodd ar y Estyn yn dweud sut o'n nhw'n edrych ar ysgolion yn gweld Yn y ysgol oedd hi'n neud o thema ar profiad cyfoethog. Nhw- A nhw'n adrodd y cyfan yn dweud sut mae'n ysgogi y plant trwy wneud yn cyd-destun o fewn y ll- um, adrodd lleol. Ond nhw'n neud... Ond nhw'n yeah, rili cadarnhaol yn dweud sut yr effaith oedd hwnna'n cael ar y plant. Hefyd gyda'r cwricwlwm newydd, oedd llwyth o beth yn dweud sut maen nhw eisiau denu diddordeb a, ed- a edrych ar y pedwar diben, so yn paratoi nhw am y um, am y dyfodol a pethau fel yna. Felly oedd, ie, yeah, oedd popeth i'n gwneud gyda'r cwricwlwm newydd a Estyn yn dweud sut hyn ceisio wneud bron pob wers os yn gallu i rhyw sut mae plant yn gweld pwrpasau a wedyn gweld sut maen nhw'n gallu gwneud fel sgiliau traws gwricwlaidd hefyd, sut maen nhw'n gallu defnyddio sgiliau hyn am fwy na jyst mathemateg, maen nhw'n gallu gwneud fe i Sir allan math o beth fel yna, just a sample ond. Ie, yeah, popeth yn eitha cadarnhaol yeah. amdano fe. Ie, yeah, da iawn.
Um, felly, a sut mae hyn yn cyd-fynd gyda da throniaeth bersonol di ynglyn â dysgu ag addysgu? Um, ie, yeah, i ddechrau, fel cyn dechrau cwrs, o'n i'n gwybod o'n i eisiau y dosbarth o plant sy'n fwynhau dod mewn i'r ysgol a jyst eisiau dysgu. Fi'n cofio pan o'n i'n ysgol gynradd, o'n i'n mwynhau dod mewn, hefyd beth o'n i'n neud, oedd e jyst, oedd yn, ddim, ddim hod yn hwyl, ond oedd gennych chi diddordeb yn fe. Felly, oedd hynna cyn dechrau'r flwyddyn, rhywbeth jyst syml yn eisiau neud. Wedyn o hyn, mae'n cyd-fynd yn eitha dda, herwydd chi'n, yr un ffordd, Mae gyd, dwi ddim jyst yn nhw gallu unwaith maen nhw moyn, ond maen nhw eisiau dysgu am y pwnc, hefyd maen nhw, maen nhw'n gweld pwrpas, maen nhw'n gallu cael falle, um, perchnogaeth mewn dysgu hun, felly maen nhw'n deall sy'n mynd i wneud e wan yn y, yeah, just y stafell dosbarth, mae jyst popeth am gylchedd y waith a popeth yn well. Um, yeah, just, pop, just, just, just eisiau nhw i Pa ymhell yn ti eisiau dysgu? Os, os oes gen i ddim un ffordd i athrawon, os ni'n deall pam ni'n neud e a sut maen nhw'n gallu gwneud y sgiliau, dwi'n credu mae'n haws i mi dysgu e, os dwi'n gwybod sut i um, wneud yn perthnasol i, i'r byd go iawn. Felly, dwi'n credu, er ran fy athroniaeth, jyst i wneud yn Fi'n mwynhau, fi cael diddordeb ynddo fe, fi'n gobeithio bydd y plant hefyd yn o hynna. Ie, yeah.
achos ni'n paratoi'r plant yma ar gyfer bywyd y tu hwnt mm. i'r ysgol, yn dyn ni. Hynny yw, dysgu nhw sut i fyw mae'r ysgol i fod yn neud, hytrach mm. na dysgu nhw sut i fod yn yr hmm. ysgol. Ie, mm. yeah. yeah, hefyd o hynna, ni'n sy'n cofio, y llynydd yn dweud sut mae ysgolion yn ffocysu ar cael profion a cael um, such a marciau dda yn profion, ond os chi'n gwneud hyn ar llawr dosbarth rhwng plant yn mwynhau dysgu, bydd hynna'n dod gyda'r nhw mwyn fwynhau. Felly, ond os chi'n ffocysu ar cael marc yn dda, bydd y profiad ddim yn dda, bydd y, bydd y marc ddim yn dod. Felly, mae'n dod yn naturiol, y, um, y canlyniad yn dod yn naturiol os chi'n gwneud y profiad yn yeah. dda. Yeah. Felly, mae hwnna'n newyddion cadarnhaol hefyd. Oes, yeah. Diolch. Um, ac felly, gael gofyn i ti cyn symud ymlaen, neu cyn gorffen, Ydy hyn wedi dylanwadu ar sut fyddi di'n datblygu yn broffesiynol yn y dyfodol? Timod, wyt ti'n meddwl y byddi di yn troi at lenyddiaeth academedd, yn troi at lenyddiaeth broffesiynol wrth fyfyrio ar dy ymarfer di dy hunan wrth i ti ddatblygu yn y dyfodol? Ie, hmm, yeah. o dwi'n credu oedd y aseiniad yma di dangos mi sut mae'n gallu helpu. Os oedd yr aseiniad yma heb di cael, os oedd ddim rhaid mi wneud, y byddai byth di edrych mewn i yn profiad e dilys, felly mae'n i ddangos i fi os mae'n rhywbeth gen i diddordeb mewn a dwi'n gweld mae'n helpu tipyn. Os gen i'r ymchwil mae'n i ddangos chi'n gweld sy'n mae'n gallu helpu chi cymaint yn y dosbarth. Herwydd, do'n i ddim yn meddwl am, ond i heb di feddwl am y profiadau cyfoethog cyn, ond wedyn o um, yr ymchwil chi'n gweld fel y pethau gwahanol sy'n gallu effeithio. Mae'n ma, ma llynedd yn esbonio sut i fatha wneud e'n perthnasol i'r dysgu, ond hefyd Mae dyw e ddim jyst yn taith mae'n hwyl a sbri. Ond ma- i'r i'r plant mae'n teimlo fel hynna a maen nhw'n dysgu ar yr un pryd felly ie i os yn y dyfodol os unrhyw beth sy'n teimlo'n gweithio tipyn bach mae'n gwneud ymchwil mewn i hynna a gobeithio datblygu mewn y pwnc yna. So dwi'n gweld yn mynd i helpu llawer.
Diolch yn fawr iawn, a pob lwc i ti blwyddyn Diolch yn nesaf. fawr. E, Diolch. a, a mae'r plant yn lwcus iawn i gael yr holl brofiadau dilys na maen nhw'n mynd i gael blwyddyn nesaf.